Lura flimkien eh, għal-programmu xa kulħadd flimkien ma' Dr. Tony Sant il-missiden li għandi miegħi llum vera nieħu pjaċir nisimgħu jitkellem fuq diversi affarijiet ma inħoss ukoll li waħda mill-punti li l-iktar vera eh, tispikka meta anzi għalaw Malta u kol b'mod partikolari meta issemmi il-Tony il-fatt li irnexxielek konna qegħdin nitkellmu sa kważi 10 snin ilu mhux kważi, is-sena d-dieħla għaxar snin, ikkrejajt port fejn minn fejn ħarġu ħarġu ħafna affarijiet li l-lum il-ġurnata, mux li l-ek biss imma l-ammont kbir ta' web users, et joffrilom servizz, servizz up to date, to the minute, eh, mux biss eh, għalda boħra in-nis lokali imma anke in-nis barranin. Din il-multimedia li għatan tal-qalbek li bdejt, eh, sintendi inti imma Finalment issa llum il-ġurnata hemm ħafna iżjed affarijiet involuti fiha. Fejn waslet illum il-ġurnata, f'liema punt qiegħda, u anke x'kienet l-idea jekk iffulfiljajtx l-idea tiegħek li kellek fil-bidu li bdejta. Le l-idea, tajjeb li wieħed jibda minn hemm, x'kienet l-idea oriġinali? L-idea oriġinali kienet illi jiena aktar kmieni tkellimna dwar il-passjonijiet tiegħi u forsi anke l-affarijiet li jdejquni u jurtawni li semmejt jien qabel. Waħda mill-affarijiet li dejjem l-iktar urtawni lili sakemm kont għadni ngħix Malta kienet id-dominanza tal-partiti politiċi fil-media. U għalkemm, jiġifieri, f'Malta għandna l-pluraliżmu, jiena dejjem ħassejt illi ma kienx hemm biżżejjed vuċijiet illi mhumiex ġejjin mingħand partit politiku illi qegħdin jinstemgħu. U forsi wieħed jgħid u qed jesaġera da, speċjalment il-fatt li aħna bħalissa qegħdin nitkellmu fuq stazzjon ta' partit politiku. Pereżempju, din hija l-ewwel darba jiena li qiegħed nidher fuq dan l-istazzjon u mhijiex imma ġifieri għax ma kienx hemm min forsi xtaqni nidher fuq dan l-istazzjon, imma jiena żilt kienet għażla tiegħi. Eh, u jiena għażilt li niġi llum għax int. Jiġifieri, mhux għax l-istazzjon, jiġifieri jien ma ġejtx għax dan huwa programm fuq net television. Mhm. Jiena ġejt għax dan huwa programm ta' Klera Ġus, jiġifieri seta' kien dan programm fuq stazzjon ta' television ieħor u kont niġi ma tagħmilx differenza. Grazzi. Ma dak għax Issa, ma allura ir-reazzjoni tiegħi x'kienet? Wieħed jista' jkollu reazzjoni kważi li joqgħod dan jikteb fil-gazzetti u jipprova jidher fuq dawn l-istess stazzjonijiet u jgħid kontra u jagħmel u joħloq protesti u forsi jintrabat b'xi katina ma' Kastilja u ħafna minn dawn l-ispettakli. Tara, l-ispettaklu. Eh, tara, ġifieri ma kienx. L-erbattielek. Eh, tara, l-ewwel parti ma kienx daqshekk gravi, ġifieri kienet. Jew inkella jista' jagħmel azzjoni li hija xi ħaġa produttiva u kreattiva. Mhm. Ehm, mingħajr mingħajr ma jkun distruttiv. U jiena ħassejt għal fatt li l-istudji tiegħi kienu qegħdin jindikaw li b'dak il-mod illi mezz kif nista' nagħmel dan huwa billi nipprova illi noħloq ambjent fuq l-internet illi fih jista' jitwassal eh, ħsieb u tarif Malti illi mhuwiex ikkulurit minn partit politiku. kwalunkwe partit politiku. U allura jfisser li anke l-kontributuri kollha li jiktbu dawn l-artikli blebda, mandom lebda parteġġanizmu maħat. Le, ħajkollhom, ma jimpurtax, imma mhuwiex dak lan ewlieni. Tifhem kif jiġu mhuwiex dak lan ewlieni, le jiena pereżempju eh, fuq il-websites ta' Malta Media ġieli aħna stidinna nies illi huma anzi minn partit politiku biex jiġu anka jagħtu kummenti tagħhom jew kan nirrapportaw x'qiegħed jagħmel u jgħid partit politiku. Jiena mhux qed ngħid illi il-partiti politiċi m'għandhomx l-importanza tagħhom f'soċjetà li mhijiex anarkika. E, Malta mhijiex anarkija, allora mhm. bil-forsi li tkollok partiti politiċi, kieku Malta hija anarkija kienet tkun post fil-fema tiegħi jisbaħ għax ma jkunx hemm partiti politiċi. Mhm. Imma dina naf illi ftit hawn li jasbuha bħali U dawk il-ftit li jaħsbuha bħali jgħidulhom imġine. Issa l-ftit li jaħsbuha bħalek u l-fatt li bdejt dit tip ta' idea ħadmet. Għax għaxar snin u hemm is-suċċess u kib. Ok, ejja nikkonċentraw fuq x'ħadem. Ejja nikkonċentraw fuq x'ħadem u kif żviluppa sabiħu. Sabiħ il-pożittiv. Tara fejn iġi għandek jinkle. Għax jinek. Appunt. Għax minn hemm mbagħad nimraħ jien. Negattiv noqgħod newden u newden. Eppur eh, imma li kien xi ħadd ieħor jipprova joħroġ li negattiv u kif jagħmlu l-partiti politiċi lil xulxin. Iffokka fuq dak li ħadem u fil-fatt ħanaqbad fuq dak li ħadem għax 10 snin u f'għaxar snin l-ammont ta' ta' mhux biss nies li eh, jihitjaw il-websites ta' kuljum żdied, imma anke l-ammonti ta' servizzi li qed jingħataw eh. u kif qed kompli tiżviluppa inti eh, permezz ta' dan. Jiġifieri għid li ftit fuq dak fejn sejra bħalissa. Maltamedia.com li huwa s-servizz prinċipali li noffru aħna, huwa servizz tal-aħbarijiet li dejjem qiegħed jissaħħaħ fis-segwaċ li għandu, li mhuwiex xi servizz li f'Malta jaf bih kulħadd. U allura aħna nistgħu nagħmlu li rridu mingħajr ma għandna xkiel żejjed. Jiġifieri dak miexi u qed ikompli jiżviluppa. Servizz ieħor bħalma hija pereżempju AboutMalta.com. Din hija libsa ġdida għall-eqdem websajt Maltija li teżisti fid-dinja. Dinha kienet websajt li oriġinarjament kienet inħolqot mill-ħabib tiegħi il-Professur Grazio Falzon, illi bħali huwa Malti li jgħix barra u li ilu ferm aktar minni jgħix barra minn Malta. U dana madwar erbatax-il sen ilu ħoloq din il-website illi kienet magħrufa dak iż-żmien bħala Grazzjoż Malta Virtwali, jiġifieri l-Malta Virtwali ta' Grazzjo, u biż-żmien dina qalli dina ma tistax tibqa' għax dina mhux ta' Grazzjo wara kollox dina in-nies. U dina mimlija links għal websites oħra u affarijiet oħra Maltin. U dik allura dejjem tikber. Sa dan it-tant, anke aħna isseħibna ma' nies oħra li għandhom din l-istess tip ta' passjoni illi għandna aħna, u għamilna pereżempju flimkien mal-Malta Weather Services il-maltaweather.com. Mhm. L-istess għawdex gozoweather.com, pereżempju, ehm, ma' min huwa akkani tal-futbol, maltafutbol.com. U dawn tista' ssibhom kollha billi tmur fuq maltamedia.com, imma jekk tmur fuqhom fuq l-oħrajn, Issib ukoll ir-referenzi lura għall-aħbarijiet tal-ġurnata illi jkunu ħerġin minn fuq maltamedia.com. Jiġifieri, allura hawnhekk se jidħol ta' tidħol il-mistoqsija tiegħi. Għalfejn ma jafx biha kulħadd? Din mhix xi ħaġa li jista' jsir jaf biha kulħadd u jista' jagħmel użu minnha kulħadd u t-tieni mistoqsija. Qed nitkellmu fuq għal Malta biss għax kif tidher għalija didna tista' tiġi applikata għal kull persuna li jirfes jew jinteressa ruħu fuq Malta. Ekku. Mondjalment, le? Le, hemm diversi modi kif wieħed isir jaf b'oġġett u x'hekk. Inti jista' jkollok billboard li qiegħed jidna hawnhekk aħdej il-bombi pereżempju jew mhm. jew l-imsida jew il-marsa, ġifieri f'postijiet fejn jgħaddu ħafna nies, u inti ssir taf bih oġġett jew inkella eh, eh, tara reklami f'mezzi oħra eh, tax-xandilu tal-medja, Imma hemm il-mod ukoll li bniedem jgħid lil ieħor. U meta bniedem jgħid lil ieħor, jien nemmen li l-kwalità ta' relazzjoni hija ferm aħjar. Għax jiena mhux sempliċiment jgħat nipprova nilħaq il-massa. Jiena eh, eżatt, mhux ġifieri bħal xi ħadd li jrid ibih ħafna jew nkella bħal xi ħadd li jrid il-voti. Jiena li interessani huwa il bniedem l-oġġett jieħdu għax hu, għax iridu. Mhux għax m'għandux għażla oħra, jew inkella għandi tnejn u wieħed ngħid eħe imma dan inqas ħażin mill-ieħor, ew wieħed trid tieħu, mela ħa nieħu 'l dan għax dan inqas ħażin mill-ieħor. Ok, fhimtek, tajjeb, tajjeb ħafna. Dik filosofija li togħġobni u nemmen illi in the long run jekk tkun bniedem paċenzjuż biżejjed, eh, ir-rispons kif qed għattinti sa jkun iktar eh, iktar b'saħħtu għax anke meta bniedem imbagħad daħal fiha għal raġuni mhux għax ġiet sfurzata lilu minn Grizmejh u kellu ċans jaħsibha u jażel jagħmel hu d-deċiżjoni tiegħu, allura il-probabilità hija li sa jkompli. U ħafna nies minn barra kif attenti, ġifieri aħna kull xahar dawn il-websites li semmejt iżuruhom madwar 350,000 ruħ. Kull xahar. Eżatt, Jiġifieri mamma mia qed nitkellmu fuq Mhux fuq. kollha minn Malta naturalment, ġifieri għandek madwar ftit aktar minn nofshom li ġejjin minn Malta. Ton sfortunatament ħarab il-ħin. U ta' m'għandix jiġifieri- dubju jien, hekk jagħmel dan. Hekk hekk jagħmel is-soltu, ġifieri kważi wasalna fit-tmiem imma ehm, xtaqt illi illi nitkellem ftit fuqha u anke forsi qabel ma nispiċċa hawnhekk il-viżjoni tiegħek fuq l-internet. Fejn qed tarah sejjer? Eh, Jena nista' ngħidlek fejn sejjer jien. Ok, għajtli fejn sejjer. Eh, eh, fil-ġimgħa tal-Eurovision imur Helsinki. Allora l-internet se jiġi miegħi. Hemm dik ukoll li madna xejn. U l-internet se jiġi miegħi permezz ta' eurovisionmalta.com. Li hija parti wkoll qed tifhem kif. U kont qed tgħid li dik hija waħda minn l-iktar sajts li jżuru nies f'dan il-perjodu. F'dan il-perjodu tal-Eurovision tixbet ferm aktar attenzjoni mill-li jixbru l-websites kollha f'daqqa l-oħra. Eżatt, jiġifieri, x'taħseb li għalfej, għaliex ir-raġuni? Għax għalkemm eh, in-nies li huma fil-medja u jmexxu l-medja f'pajjiżna forsi għadhom ma ntebħux biżejjed, eh, l-internet huwa xi ħaġa li daħlet ferm aktar mill-li wieħed forsi jimmaġina. Għalkemm in-nies għadhom jaħsbu li l-gazzetti huma importanti aktar mill-internet. Jien mhux qed ngħid li l-gazzetti mhumiex importanti, imma l-internet huwa tal-anqas importanti daqs il-gazzetti, pereżempju, jew importanti daqs affarijiet oħra fil-qasam tal-media. It-trends l-Ingilterra, pereżempju, kif inhuma? It-trends l-Ingilterra biżżejjed tara li matul is-sena li għaddiet, jiġifieri fl-2006, Għall-ewwel darba fl-istorja tal-media illi tgħix mir-reklamar, l-ITV, illi huwa l-ikbar stazzjon indipendenti fl-Ingilterra, għall-ewwel darba ma kienx l-aktar organizzazzjoni li għamel flus mir-reklamar, imma kienet kumpanija tal-internet minflok, il-Google. Wow!